F'dak iż-żmien, Ġesù ġie f'belt tas-Samarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien ta lil ibnu Ġużeppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakobb. Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa u Ġesù, għajjien kif kien mill-mixi, qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Agħtini nixrob, qalilha Ġesù. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Sammarija qaltlu, Kif? Inti ludi u titlob lili Sammaritana biex natik tixrob? Qaltlu hekk għax il-Lhud ma jitħaltux mas-Sammaritani. Ġesù weġibha, Kieku kont taf id-don ta' Alla u min hu dak li qiegħed jgħidlek agħtini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, minejn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa fond? Jaqaw int aqwa minn missierna Ġakobb li tana dan il-bir, li minnu xorob hu u wliedu u l-imrieħel tiegħu? Weġibha Ġesù, Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih l-għatx, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għatx. L-ilma li nagħtih jien Isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, Agħtini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix l-għatx u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Qalilha Ġesù, Mur sejjaħ lil żewġek u erġa' ejja hawn! Wiġbitu l-mara, M'għandix żewġi. Qalilha Ġesù, Sewwa għedt, ma għandix żewġi. Inti żżewwiġt ħames darbiet, u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek. Sewwa weġibt? Qaltlu l-mara, Int profeta, Sinjur, milli qiegħed nara. Missirijietna kienu jaduraw lil Alla fuq din il-muntanja. Imma intom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lil Alla jinsab f'Ġerusalemm. Qalilha Ġesù, Hemm minni, mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, Anqas f'Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux. Aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mil-Lhud. Imma tiġi siegħa, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa Spirtu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u l-verità. Qaltlu l-mara, Jiena naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi hu, kollox iħabbrilna. Qalilha Ġesù, Jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-dixxipli tiegħu u staġbu jarawh jitkellem ma' mara, iżda ħadd minnhom ma staqsih xi trid jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħalliet il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies, Ejjew araw bniedem li qalli kulma għamilt, Tgħid dan il-Messija? U n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. Sadanittant, id-dixxipli bdew jitolbuh u jgħidulu, Rabbi, kul! Iżda hu qalilhom, Jien għandi ikel x'niekol li intom ma tafux bih. Id-dixxipli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin, Jaqaw ġie xi ħadd u ġieblu xi jiekol? Qalilhom Ġesù, L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta' min bagħatni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' erba' xhur oħra għall-ħsad? Imma araw x'ngħidilkom jien, Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għelieqi jbjadu għall-ħsad. Ġa l-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott għall-ħajja ta' dejjem, biex min jiżra' jifraħ hu wkoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra' u l-ieħor jaħsad. Jiena bagħatkom taħsdu dak li ma tħabattux għalih intom, kienu oħrajn li tħabtu u intom tħaltu flokom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom. Kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li emmnu f'Ġesù fuq ix-xhieda li tathom dik il-mara meta qaltilhom, Qalli kull ma għamilt. Tant li meta s-Sammaritani ġew ħdejh, bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom, u hu għad hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emnu minħabba kliemu u lil mara qalula, issa mhux għax qedtilna int qegħdin nemnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew u s-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Inti tħalli xi jfixklek milli tersaq lejn il-Mulej u twettaq ir-rieda tiegħu f'ħajtek? Ġesù rebaħ fuq l-ostakli tal-preġudizzju, tad-dnub u tan-nuqqas ta' ftehim, bil-verità tal-Kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Il-Lhud u s-Samaritani kienu ilhom mifrudin għal sekli sħaħ. Ma kien ikollhom l-ebda kuntatt bejniethom. Kienu jevutaw kull kuntatt soċjali, anki fejn tidħol snajja' jew żwiġijiet imħallta. Meta triqathom kienu jiltaqgħu, ma kienx rari li kienu jidħlu f'konflitt. Meta Ġesù għadda mis-Samarija, hu għamel dak li ħadd ma kien jistenna. Hu iddjaloga ma' Sammaritana, u għalhekk irriskja li jkun ritwalment imniġġes u imċanfar minn sħabu l-Lhud. Għaliex Ġesù iltaqa' mas-Sammaritana waħdu? In-nisa normalment kienu jiltaqgħu ħdejn il-bir li kien hemm fil-belt kmieni filgħodu, meta l-ġurnata kienet tkun għadha friska. Kien ikun mument ta' soċilizzazzjoni u fejn waħda kienet taqsam mal-oħra xi ġrajjiet li jkunu qegħdin iseħħu. Il-fatt li din il-midinba pubblika għażlet nofs il-jum biex toħroġ fil-pubbliku meta s-sħana kienet fl-aqwa tagħha turi kemm kienet maqtugħa mill-komunità tagħha stess. Ġesù kisser il-barrieri tan-nazzjonalità u tal-użanzi tal-Lhud. Hu wera l-universalità tal-Vanġelu. Ħadd mhu eskluż milli jirċievi l-imħabba ta' Alla u l-bxara t-tajba tas-salvazzjoni. Hemm biss ħaġa waħda li tista' żżommna 'l bogħod minn Alla u l-imħabba redentiva tiegħu, is-suppervja u r-rieda ribelluża tagħna. X'inhu il-punt ta' Ġesu f'li jaqsam l-ilma mal-mara? L-ilma f'postijiet imdawra b'art niexfa kien rari. Il-bir ta' Ġakobb kien jinsab f'post strateġiku bejn is-Sammarija u l-Galilija. Wieħed jista' jgħix mingħajr ikel għal diversi ġranet. Imma mhux mingħajr ilma. L-ilma hu sors ta' ħajja u tkabbir għal kull ħliqa ħajja. Meta x-xita kienet tiġi fid-deżert, l-ilma kien ibiddel l-art niexfa f'għalqa fertili. It-tip ta' ilma li Ġesù tkellem dwaru kien ilma ħaj. u f'turrenti kbar, xmajjar ta' ilma ħaj. L-ilma ħaj kien ukoll simbolu għal-Lhud, tal-għatx li r-ruħ ikollha għal Alla. L-ilma li Ġesù tkellem dwaru jissimbolizza l-Ispirtu s-Santu u l-ħidma tiegħu li jerġa' joħloqna fuq ix-xbieha ta' Alla u jsaħħaħ fina l-ħajja l-ġdida li tiġi minn Alla. Il-ħajja li l-Ispirtu s-Santu jipproduċi fina tagħmilna kreazzjoni ġdida fi Kristu Ġesù. Inti xxenna għal Alla u għad-don tal-ħajja fl-Ispirtu s-Santu li jinsab fik? Mulej, ruħi tixxenna għalik, imlini bl-Ispirtu s-Santu, ħalli nsib dejjem il-ferħ vera fil-preżenza tiegħek. Għażiża Marija, tempju tal-Ispirtu s-Santu, għallimni nsib il-għaxqa tiegħi f'li nagħmel ir-rieda ta' Alla. U għenni biex miegħek nistqarr li l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi, għax għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ammen.